Brother, Ee, bono rende, ee tata.
eng'ana eye nengiya oyo Gibson kwabwatire, Yes Gibson.
eh, eng'ana eye nabo ere engiya pi. Mm. Inche ndoche ng'a omogaka oyi mbuya akoeresa. Eh. Eh, korwa bu- kare, Ehe. abanto mbagachire iburu. Mhm. Bono twachire gocha gocha gocha buna engaki eye iga yaikeire, Mm. Naikire engaki ekorokwa ng'a digito. Mhm. Digito eye yamanyire koba yaonchoire ebinto, Mhm. biabeire buna biabeire. Egekogera ekero tokorigereria ng'a abamabokoro baito Mhm. mbachiete iguru, Mhm. bokong'u mboyo bwarenge gokorekana, kororekana. Mhm. Lakini bono toikire ase ekegori eke egakia sikuisi bachakire kogochogana nebinto, bono okonyora ng'a nonya buna bono omogaka oyio omi- omogaka oiso okorakwanire abwo, Mm. iga atebire ng'a ebi- okomenteka kwo yaani obo- obo- tatebe ng'a okomenteka kw'obonyaka Mhm. kwabeire kwabuchire mono ase abasubati aba batarogeti. Okay.
Bono egento eki nabo ndoche ng'a abakoro ng'a mbuya barenge, Mm. Nonya nkonyarekana yarenge abo bakina bateba ng'a ebichie ya moteri ngiya, Mm. iga irane abana ba abo bagende iguru, Okay.
egere ba- banyore obosibori bwabo, babe buna abang'ina baria ba kare ase obweng'e omwana ominto mbuya bono. Okay.
Sawa sawa, sawa sawa. Asante sana. Ah, Gibson, ase ng'encho

Akanyora abaiseke aba batasari ribaru na basang'ang'arete. Agwo.
Mpaka abande batakari korara nyomba bono naki tinkonywa ng'aki rende, ekero bagokana igo rende ng'aki aba bande rende basang'ang'arete ng'aki tokobakonya. Okay.
Okay. Sawa sawa. Ee, agateba ng'a basarire, na buna onyomba mpaka rikogoma, nabo basang'ang'arete buna anyarire koba kagoteba, igo ngete moigwete. Vuda radio ela. Ela pro flight. Ee, Iyo more. mbuya tore karo.
Oyo karo.
Mm. Nchegaki ngo pongesa. Ee. Oyo tinega. Eh. Tinega, tinege gotiga, tinege. Tinega agoruko. Na George. Na George. Abakwana buya, Eh. baka bangokia.
Okay. Ekiagera amang'ana ayio, Eh. iga abe tari intwe twanyoretete, intwe twakine tukanyanyora. Mm. Naende abasibati buna ebigerio ebi tobari rende twakorerete bo. Eh. Tobwate amasikani, Tari gokora binto bi abana abo batari gosarwa bagokora. Aba bagocha batoa aibu nonya naria epaara, nonya na bono omogochi ore epaara aria. Eh. Yaani abana aba batasariri, yaani bagocha banyora ebu momura onde, yaani baganie epaara buna aba aba abasongo. Okay. Yaani totube amaiso tobore ng'a abana aba bono nki gekobaria. Ogosaarwa koria nokw'amaano, ekiagera nkosomwa bo bare, na abang'aini bakonya koiroria chindagera nyomba, na ekero bakorwa nyomba batwara amasikani gochia ase abaibori, bamanya ng'a bono intwe twabeire abanto abanene. Naende teri kori jinsi genetiri, ekiagera abanto aba baria abakoro basaaretwe bamenya na abagaaka babo buya, baigwanaine, abagaaka batari gocomplain. Bono aba ba rero. Mboria bakobagorera abasookera, bakabana mbari kobwateka. Omonto asangereretie, banywe amaini, lakini basangereretie, bangire inde bagosangereria, rende kobatigeire kera egento bare buya, mbagobitugekera bionsi nyomba abwo. Igo Njuki na tinega, amang'ana abo tiga agende botwe, bayonie egento keria egokoro gaki naende ebachete nekerundo, onye baake ng'ora, basoe abang'ina gati, anga abang'ina gose bagocha kobaa ebirengererio biabo. Bono boti ege- ekerundo keria bacherete, bono nabasoe ime bang'ina mbakobaa bobisi, Okay. ebasoe tanda giraondi, Bono abagokora ebinto biabo buna abang'ina abang'aini batabimanye, na baria bane goteba ng'a ng'a babe egesecurity esaine. Omong'ina ore anche ogosara omwana nonye botuko, naende ekwansa riria esukuru eigo ire riria egochia kobungerwa na omotienyi oye buna oyo onane, tari December bono eria egochia gotirigwa, bagosara anytime.

Nategereire sana abageni abwo buna bagotweresa amang'ana amaya. Mhm. Lakini bono inche concern yane, Yes. koreng'ana nase amariko, Mhm. timanyeti gose amang'ana ogosaru ngokwaneire ase aba- abana banyaroka. Mm. Naro oyo obwate obomanyi nabo aratobeke buya, Yes.
ase eng'encho ng'inyorete Yeso gakorire amatuko atano abere, bagateba ng'a agasarwa, Mm. Karuka.
gose akaroka. Mhm.
Gaki nindete korusia ng'a ntonara ng'a nekegusii keria gia kare nkesira. Mm. Omaete pro bright ase kobwati igo, Mhm. kare gari nchi yarenge abanto bagatari. Mhm. Means of communication buya buya tiyarengo. Yes.
Lakini rende we need to accept buna ense ekonye gogochenchia Mhm. Nebinto ebiya buna bigonyigocha. Igocha tindapinga gose eserekari buna egoteba ng'a yaye ogosarwa kwa abana baito. Mm. I totally support eh, naende ase program eye yaino mobwate abwo Mm. Pro Bright Mm.

Ntagotingia rende buna amanyete, rende oragote amanyete abababa baito buna bagokwana, Mm. agateba ng'a ogosaarwa nkware nkoba ase abana aba isiko korwa kare. Mhm. Lakini yaikire buna chingaki echi chiaito chia moiso onde chia chiaramisi, Mhm. yaikire bagote ng'a abana ing'eroka aye, buna abanyagetari rende babe obotukia obomanyi ng'a abana ba isiko mbatakeire kwaroka. Alright.
Ntiga ntebe kobaita ase engaki eye, bono abaiseke abande ake bataarogetie abaiseke abatugetie igoro. Ense ya nkorora yaani kuhani apa yare yakoba ng'a nabote gwesa na Loti agaruka ase eng'encho engiya nakwana igoro. Abaiseke aba ebi baria ebi ebikegwa ase ande ake mpaka nao nabanto abanene baria bataarogetie, nigo banga chimbori emecharu.

Mhm. Kwanyora ng'a mbabwate indifagiti nonya enyomo yabo nkobeera endonge. Mhm. Ase abanto rirorio bataerobetie bagoa chimbori emechara okonyora oooria aria oooria aria ase eng'encho nabo engira omwana okomoa endagera korwa atari koigota naende agakona goetira aria naende oragera ase otarase goatuka. Mm. Yantebege ensensemo ey'okwaruka gaki eye yare koba ng'a yaani yanyarekana. Mhm.

Buna oboke bw'enkoro. Ee. Ee, na mbuya mono ase akoreta abageni abwo estudio. Yes.
Ekeene bura Praise nakoruseirie egobi. Mm. Ase okoreta omuchatara oyo bw'omogusii. Mhm. Amaene muna abaminto barure bakwanire abwo 100% nabagaka abwo muna bategererete igo. Mhm. Ee, aba nabanyaroka oisa kobwatie korwa magega a babaito, aba abamama a babaito, gose abasubati a babaito abanene, okonyuomu kwabo ekero banyuomirwe bachiire chinka chiabo, Yes. nonye nekero bare chinyaroka inka nyomba, baria baorogetigwe chinyangi. chi'okogenda iguru chi'okwaruka, mbabwate amasikani amanene, naende tokonyora monyaroka kare gakomonyoka-monyoka buna bono ense yachiire roche iga, okonyora omwana omosinini abegete agasikati agasinini naende noyoigwa orire nonya nomwana omiaka kumi na mocha taraika. Bono inche egento nare goteba tiga amang'ana okwaruka goirane, Abana baito basaarwe, abang'ina baito babaorokererie, abang'ina mbaro abagotu tari bonsi bachire endaaro, boorokererigwe, egera abana baito bakanywe buna oyominto oyio orure abwo akwanire. Ogokwa egento keria nogokanywa, naende oise koigereria obomaene nonya namarwaire ase akorubua botambe. Nase abanto aba okonyora batachieti nyangi, naende bono okonyora ng'a emechando mbabwate y'okona-gocharoka bataisigeti buna oyio ominto akwanire. Bw'obomaene, tiga ba, e, eserekari tebe ase kobetereria ng'a abanto b'abana mbaroka, eh, tiga batigere.

Ntobase gofurutana eyio barabase gotogoosera, abagaaka abwo nabaanchire na nabaakire mbuya mono. Okay. Buna oboke bw'enkoro konyanchwa ekerore, egasi totagete ekorwe, abana banyaroka bagende iguru nario bagwekanya. Alright.
Bakoba buya pi, naende okonyora nonya nekero bakogenda chinka chiabo besigete, Bagochika mpaka abagaaka babo babwate amasikani ekiagera ngosoomigwa bare iri bare nyomba, na abang'ina abang'ina aba abagotwa aba bono bakobarokia. Igo bono nabekoba buya. Kobua bono aba bagokiina rioka igo, bang'ana esukuru bagosoma, bagenda ng'ana esukuru ne chidigital, chiuniversity echio, korwa aria bono kwanyora omwana agocha okagete nomwana ore ochiete esukuru, gachete noborwaire otamaeti gosang'ana chisindani chire omonto agoakwa,

Nonya rende Omwana-o-minto omanyete kera ekabira nebwate enchera yaye y'are gokora. Yes.
Bono ebigusii Omwana-o-minto abanto baachiire, gose ase baachiire basoire gosaria ebigusii, bakabao n'abanto twakayayire. Mhm. Bono oroche Omwana-o-minto igoro y'ogosarwa oko, abana bagasarirwe kare, Omwana-o-minto kero kende eyabare gokanywa. Mm. Mbare kobasoka buna bono abana batigugwa, bakaba buna bare bono omwana ominto abana babo basogete bakeng'wa nebing'werero gokumina bono eke enki eke baminto. Bono naende nabarabwo ekero kende nabo oranyore tai barabwo ababe, bono nenchera eria bagakoreirwe omwana ominto bono tibachi gokorerwa bono oo babasogete. Igo nare goteba eserikari yaito ka keranche buna bono intwe ekemira giaito ki'Abagusii, Tiga batige abana basarwe chinyaroka chisarwe omwana ominto ekiagera engencho yaye, bono abana babasokire, bono abana batagete gotara bosa iga ase engencho babenokire. Iga onye onye nabande ekero bategererete togosema niga mbakorana nambe obe togokwana ekiagera oko nogosema nitore. Ee, rero omanyete onye onye nabana bao nobwenerete kobabeka emesa kwabatari naki mobwe babwenerete gokina. Ekiagera tobatige igo rioka omwana ominto okonyora ense yakure igo, Eserekari yaito tiga erigereri buya, tekong'ia amang'ana, abana basaarwe buna bagasarirwe, nario abana barakanye kwa Omwana-o-minto mbuya mono. Okay, sawa sawa. Simia moere ase eng'encho ya chinsa. Buna. Buna. Ehe.
Aro radio buna. Ehe, kwana na inche that.
Huyu ni Ben wa Nyakoya. Yes, Ben.
Mimi hii nime Simon Nyasandi kwa kuleta wageni kwa studio kwa siku ya leo. Mm.